Gadyrly ildeşler! Biz şu wagt ýüz ýyldan bäri başymyzdan geçiren wakalarymyz türkmenler üçin hiç bähbit bolmady. Biz ondan öň azat, erkin ýaşap ýören milletdik. Ýüz ýyldan soňra geçmişi okamasaň, öwrenmeseň, bilmeseň, undulyp galýa, onsoň geçeni bilmeýäniň gelejegi-de bolmaýa bir tarapdan. Geçmişi bolanyň gelejegi bolup biler. Geçmiş gelejege bir yşyk tutýar aslynda. Sen eger şol Pählewi döwründe, Ryza şa döwründe türkmenleň başyna nämeler geleni hakda bir maglumatyň bolmasa, bilmeýän bolsaň. ýa Muhammet Ryza Pähiwiň döwründäki bolan jenaýatlardan habaryň bolmasa, bir gün entek zada aldanarsyň. Sen şo döwürde jennet ýaly geçen ýaly, hemme zat gül bolan ýaly, gül gurgalan ýaly aldap bilýärler. Hawa, ol döwürde Seň halkyň biraz garny doýupdy, çörek bardy, dogry. Ýöne çörekden başga zadam bar. Seň diliň bar. Seň ferhengiň bar. Geçmişiň bar, taryhyň bar. Türkmençiligiň bar. Olary ýok edip barýardylar. Gürrüň şo ýerde. Eger sen ýüz ýyl öň ýüz ýyl mezende boldy şoňa. Şol Osman ahunyň hereketi boldy türkmen sährada. Reýis Jumhur Osman ahun müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyllarda türkmen jumhuriýeti boldy. Şonda Ryza şa kän türkmenleri öldürdi. Seň şol döwürde seň ata-babalaňam, saňa ýakyn adamlaram kän ölüp gidendir, gözlerini açyp gidendir türkmeniň azatlygy üçin. Şol adamlar ýüz ýyl soňra agtyk çowluklaryň oturyp ýaňadandan Ryza şanyň goldap, Ryza şa diýip duranyny bilseler, ruhlary näderka? Sen şolaň neslinden gelýäň-ä. Şol adamlar ruhlar näder? Gör biziň halymyzy diýerler. Biziň agtyk çowluklarymyz nirä barýar? Zatdan habarlary ýok. Biz näme üçin jan berdik diýmezlermi? Biz näme üçin öldik, näme üçin savaşdyk? Biz şolar üçin savaşdyk diýmezlermi? Ol üçin diňe şu gün aý keýpçilikmiş, Şaň döwründe oýnap bolýamyş, gyz kowalap bolýamyş, çörek bolsa o zatlaryň aldanmaň. Aldanmaň. Sizde aňyrda kän ýitiren zatlarymyz bar. Indi men birazam ýaňky gyz kowalap diýip oýnap aýtdym nogtaýyny ýaşlara. Ýöne aýtjak bolýanym şol dogry kä zatlarda sen Bir zatlara gowşup bilýäň, ýöne köp zatlarda ýitireniň bilmän galýaň-a. Şu wagt Türkmenistanda nähilli? Türkmenistanda zat bolandan soňra kommunistler gidenden soňra adamlara hemmesi kommunistler gitdi diýip gynanýarlar. Näme üçin gynanýaň? Aý, arak bardy, çörek bardy, başga näme gerek diýýärler Türkmenistanda. Dünýäden bilýän zatlary şol-a. Kän türkmençilik elden gidipdir, ynanç elden gidipdir. Kimlige o işleri ýokdy. Bizem şoň ýaly bolýas-da, diňe şol bärdäki zatlardan özümizi aldap, mundan uly maksatlary unutsak, bizem şolar bilen hiç tapawutymyz bolmaýar. Ýöne bu wagt Türkmenistanda täze ýetenler, jywallar zehinleri açyk, düşünýärler, gadymkylar ýaly däl. Men şol döwürde üýtgän wagtyny aýtjak bolýan. Sizem Elbetde Eýranda kynçylyk gaty kän. Mollalar gitmeli, giterlerem. Ýöne Biz gynanç bilen bir wagtda yngylap başynda Homeýnini aýda görýärdiler. Aýda görýärdiler. Basym getirdiler, milletiň başyna rehber, lider, elli ýylla betbagt etdiler. ýene-de başga birini getirip, bu gezek onam şonuň ýaly mukaddes edip, ýene elli ýyl yza galmaýlyň. Şo wagtda-da şuarlara aldandy halkymyz. Ýene aldanmaýlyň. Aldanmajak bolsaň näme etmeli? Okamaly, geçmişiňi öwrenmeli, başgalaryň öňküleň tejribesinden peýdalanmaly. Her taraplaýyn düşünip gitmeli. Şu wagtdan sen hoşundan bir dynsak diýen dogrudyr. Ýöne bir guýudan çykyp o bir guýa gaçmak-da bolmaz däl.